Finlanda xwedî sîstemeke cumhurî perlemanî ye, di sala 1970 de serxwebûna xwe ragihandiye. Ji sala 1995 de endamê Yekîtiya Ewropayê û ji du hezar û duyan de perê wê bûye Êvro. Di navbera salên hezar û sed û heftê û pênc û hezar û heysi dû nihan de Fînlanda di bin destê Swêdê de bû. Di encamê şerê di navbera Rûsya û Swêdê de sala hezar û heysi dû nihan Fînlanda kete bin destê Rûsya ta Şoreşa Sosyalîst a Rûsya sala hezar û neh sed û hevdan ku Fînlanda bû welatekî serbixwe. Jimareya nişteciyên Fînlanda dora pênc û nîv milyonan e, şeş prosent ji wan swîdî ne. Di nav welatên xwedî standarda jiyanê a baş de Fînlanda li pileya danzdeh ye. Pêncî prosent ji axa Fînlanda daristan in û ji ber wê jî beşekî mezin ji dahata Fînlanda ji darê wan tê. Ew darê ku di cîhanê de bi nav û bang e û cihê şahnaziya Fînlandiyan e û loma jî, Odeyên civîn û konferansên Perlemana Fînlanda ji cureyên darê wan pêk tê. Aboriya Fînlanda pala xwe dide firotina dar û teknolojiya û Nokia yeke ji nimûneyên teknolojiya Fînlanda. Navê Perlemana Fînlanda Eduskunta ye. Ji du sed endaman pêk tê, neh partiyên siyasî di Perlemana Fînlanda de hene, û şeşan ji wan bi hev re hikûmet çêkiriye. Fînland gotineke îngilîzî ye yanî welatê bedew. Bi zimanê fînlendî navê wê Sumi ye. Em niha li paytexta Fînlanda Hêlsinkî ne li pêş Perlemana Fînlanda. Ev pêkerê hanê Hatiye avakirin di sala du hezar û şeş an de bi yadî sedsaliya demokratiya Fînlanda. Zimanê fermî yê dewleta Fînlanda du ziman in, Fînlandî û Swêdî. Lê li Fînlanda zimanê Samî û yê Romanî jî hene. Zimanê Fînlandî yeke ji zimanên grûpa Fîno-Ugrîk. Û eva dawiyê bi xwe jî ji grûpa zimanên Uralî ye. Zimanê Fînlandî nêzîk e ji zimanê Îstonî û Hungarî û ji wan zimanên hindik in li Ewropa ku ne ji grûpa Hindo-Ewropî ne. Gelo Fînlanda li ku dikeve? Fînland ku cihê wê li ser kendava Fînlandî ye, cîran e bi Swêd, Rûsya, Îstonya, Latviya, Lîtva, Almanya û çend welatên din re. Zêdetirî şesit sal di bin destê Swêd de bû û nêzikî sed salî jî di bin destê Rûsya de bû. Di destpêkê de perê wan mark bûn lê piştî ku derbasî Yekîtiya Ewropa bû niha perê wan bûye Ewro. Fînlandiyeke ji pênc welatên bi navê Ewropa Bakur ku ji Swêd, Danmark, Nerwîc û Îsland û Fînlanda pêk tê. Paytexta Fînlanda Helsinki ye û nişteciyên Helsinki dora şeş sed hezar kes in û navenda herî girîng bo turîzmê ye. Xaniyên bi stîla Rênesans navenda bajarê Helsinkî wek gelek bajarên Ewropa dixemilînin. Ev parka li pişta me li navenda Helsinkî dibe cihê kombûna turîstan, ji ber ku li vî alî keştiyên ku ji Swêd û welatên din tên li vir dirawestin û li alî din jî cihê trênan e, hemû turîstên û li vê baxçeyê hanê dicivin. Gava ku mirov dîroka kenîseyên Ewropa bizane, mirov dîroka Ewropa dizane. Ev kenîseya li pişta me di sala hezar û heşt sed û sî de dest bi avakirina wê bûye û di hezar û heşt sed û pêncî de jî xelas bûye. Gava ku xelas bû, navê wê Nîkolay Şîrka bû, ji ber ku Fînlanda beşek bû ji Împaratoriya Rûsya û wê çaxê jî Nîkolayê Yekem Împaratorê Rûsya bû. Domşîrka meztirîn kenîseya Fînlanda û li navenda bajarê Hêlsinkiyê salane sê sed û pêncî hezar kes serdana wê dike.

Em we bi hev re li hindir kenîseya Tempelplatsen Kyrka bajarê Helsinkî ne. Wek ku hûn dibînin vê kenîseyê dîwar nîn in, çiya teqandine û di hindir çiyayê de kenîse ava kirine. Kupola wê Ji Nihase yan jî ji Meze, qawişa mezê wê bîst û du kîlometr in. Tevahiya kupola wê sê mitr bilind e û tevahiya kenîseyê jî sêzdeh mitr bilind e. Sala hezar û neh sed û şeş an biryar dan ku li vê derê kenîseyekê ava bikin. Sala hezar û neh sed û sî û neh an dest bi avakirinê kir lê Şerê Cîhaniyê Dûam dest pê kir û Helsinki hate bombebarekirin ji ber wê yekê avakirina wê rawestandin. Di hezar û neh sed û şêst û nihan de avakirina wê xilas bû, salek û heft meh bi avakirina wê çûn. Yek ji avahiyên kulturî yên girîng li nîva Helsinki Tiyatroya Swêdî ye. Pêwendiyên dîrokî di navbera Swêd û Fînlanda gelekî taybet in. Gelek kes hesab dikin ku Fînlanda birayê çûk yê Swêdê ye. Ji ber ku nêzikî şesit salî Fînlanda di bin destê Swêdê de bû, koloniya wan bû. Grupa herî mezin ji kesên ne Fînlendî li Fînlanda dîsa Swêdî ne. Ev tîyatroya li paş me navê wê Tîyatroya Swêdî û ji sala hezar û heşt sed û bîst heftan de di kar de ye. Di destpêkê de xaneyekî textî nêbiçûk bû lê hêdî hêdî mezin bû heta vê forma hana ku hûn dibînin gihîştêkê. Ne tenê tiyatroya Swêdî û avahiyên serdema Rênesansê her wiha muzexaneyên Helsinkî bala turîstan dikêşin.

Ew heywan û pezkûvî û cenawerên ku we dîtin hemû tiştê rast bûn. Ev muzexaneya li pişta me navê wê ye Muzexaneya Dîroka Jîngehê ye. Sala hezar û neh sed û sêzdan Rûsan ava kir ji bo bibe mekteba kuran. Çar sal pê neçûn û Fînland bû welatekî serbixwe, piştî wê Fînlandiyan dest danî ser û bû mektebeke Fînlandî. Hezar û neh sed û bîst û sî yan zanîngeha Helsinkî Ji dewletê kirî û kire muzîkxane, navê wê niha Muzîkxaneya Dîroka Jîngehê ye. Wateyê vê carê Cinawerên Afrîka bû. Ev avahiya li pişta me yek ji navbangtirîn avahiyên navenda bajarê Helsinki ye, navê wê Athenaeum. Athenaeum ji navê Athena paytexta Yûnanê hatiye. Wek ku hûn dibînin pêkerê sê şêwekarên Yûnanî li ser wir danîne, Rafael û Bramante û Fidias. Ser wan de Pêkerê çar jinan heye, her yek sîmbola şêweyekî huner e. Yek a şêwekarî ye, wênegirtin, muzîk û avakirinê. Li gor cografiya Fînlanda, keştî wesayeteke herî girîng e di hatûçûnê de di navbêna Fînlanda û welatên dorûberê de. Rojane, Bi dehan keştî darine Îstonya, Latviya, Lîtwanya, Rûsya, Danmark, Almanya û bi dehan keştî darine Swêd. Her wiha gelek keştî di navbena Cezîrên Swêdê û Cezîrên Fînlandayê jî darin tên. Ne pêwîst e ku kesekî karê wî li Swêd hebe ku bi keştî ji vir biçe Swêd. Tevgera keştiyan di navbera Fînlanda û welatên dorûberê de ji bo bazirganiyê û her wiha ji bo tûrîzmê e jî. Bi hezaran kes seyrana xwe di keştiyan de derbas dikin û ji bo vê yekê hemû pêdiviyên tûrîzmê di keştiyan de hene, odeyên xewê, xwaringeh û dîsko, muzîk û sînema û hewzên avjiniyê, pêdiviyên zarokan û cûreyên dukanan. Keştî hene ku rojane ber bi êvarê ji Stockholm berê xwe didine Helsinki, mirov şeva xwe di keştiyê de derbas dike, serê sibê digihêje Helsinki, mirov li nav Helsinki digere û ber bi êvarê keştî berê xwe dide Stockholm û dîsa mirov şeveke bi dîlan û muzîk di keştiyê de derbas dike. Bi nirxekî kêm û ji bo her kesî guncav e. Em nêzîkî cihê keştiyan bûn, pîrejineke Rûsî rûniştî bû, û li muzîkê dida. Bang kir ku werin ez ji we re behsa dîroka muzîkjenên cadeyan bikim.

Ji salên hezar û neh sed û nûdî de muzîkjenên cadeyê li Helsinkî hene. Piraniya wan hemalatiyên Rûsya ne. Em kêfxweşiyê didine xelkê û bi pareyekî kêm. Parçeyên muzîkê yên naskirî ji welatên cûr bi cûr lê didin. Bi rastî li Rûsya polîs gelekî bêhurmetiya me dikin. Alavên me dişkînin. Lê Finlandî karê me asan dikin. Vîzayê şeş mehî didine me. û ew dizanin ku em pareyên pir qezenc nakin, lê em cadeyên wan tije muzîk dikin. Ew razî ne û em jî razî ne.

Ji ber sedemên cûr bi cûr gelek welatên cîhanê berê xwe didin avakirina navendên bazirganiyê yên mezin. Ev navend têne naskirin bi navê mol. Eger mirov serdana Helsinki bike, çênabe mirov serdana Itakaskos neke. Ev bazara han e yan jî mola han e, dûrûberê danzdeh kîlometran li derveyê bajarê Helsinki ye. Girêdanên metro û bas û girêdanên din bi vê bazara han re hene. Ev bazar sed û danzdeh hezar kwadratmetre tê hesibandin meztirîn bazara Bakurê Ewropa. Du sed û çel dukan li vê derê hene. Dukanên hane di dinyayê de naskerî eger mirov bêta Itekaskos pêwîst nake mirov biçe ciyakî din. Kesên hane ku tên serdana Itekaskos dikin ne tenê ji bo kirîn û firotanê têne vê derê. Gelek malbat hene zarokê xwe re dikin tên bes tenê li vê derê rûnin yan xwarinekê bixwin yan çayekê qehwakê vexwin yan jî kesekî bibînin yanî ev

ya bajarê Helsinkiye. Li vir bi dehan restorangên welatên cûr bi cûr ê dinyayê hene, ji Yapon û Çîna hetanî Meksîk û Amerîka. Hinek ji wana jî xwarinê Rojhilatan avînin, xwarinê welatên ereban in û ev restorana li paş me jî xwarinê kurdî difiroşin. Me dixwest bi karmendê wê re

Her di wateya xwarinê de, ew kesên ku xwarinê bi xwe çêdikin û ji wan re çawanî ji bihabûna xwarinê girîngtir e, têne bazara sal û helin. Em û hev re niha li bazara Saluhällen ya bajarê Helsinkî ne. Li gelek bajarên Bakurê Ewropa navê bazarê bi vî rengî eynî nav e Saluhällen. Eger mirov bixwaze goşt yan masî yan heywanê behrî ê teze û bi çawaniyeke gelekî bilind bikirê divê mirov were hetmen ji Saluhällen bikirê. Ka em û hev re

Ê ku li salohelin peyda dibin, li dereke din peyda nabin. Her wiha cureyên gulan ê ku li vê derê têne firoştin, li gelek supermarketê Helsinki û bajarê din jî peyda nabin, tenê miro dikanê li salohelin wa tiştana bikin. Paytextên Ewropa yên ku di Şerê Cîhanî yê Dûwem de nehatine dagîrkirin sê bûn, Mosko, London û paytexta Fînlanda Helsinkî. Niha jî Fînlanda endamê Hevpeymaniya NATO ye û sînora Bakurê Ewropa bi Rûsya re ye. Em nihal pêş navenda şemendeferên Helsînkî ne. Li vir pêwendiyên şemendeferê bi gelek welatan re hene û bi taybet bi Rûsya re. Ji ber ku Fînlanda sînorê Ewropa Bakur bi Rûsya re ye. Çima ez dibêjim Ewropa Bakur? Ji ber gelek caran bi şaştî tê gotin ku Fînlanda welatekî Skandinavî ye. Welatên Skandinavî tenê Swêd, Danmark, Nerwîc û Îslanda ne. Fînlanda û welatên Beltîk û Hungarya mirovê hev in û zimanê wan nêzîkî hev in. Dem dereng bû û em westiyan lê jiyana kulturî, muzîk û dîlan li Helsinki nediwestiya.